Tokuchingamidzai zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe. Eh, ndofunga kwamuri kumativi mana enyika tinodavira kuti muri kufurufutwa nemhepo ndina mist machokoto kwazwai makasimbere tinofarei munofarei ko kwamabva ah, tiri kuona maruva munzvimbo matiri eh. makakomborerwa sisingaiti ah, tinotenda mhuka dzese Eh. dzakasungunuka Okay. aiwa pari zvino ka kuno kumusha yeah takadziswa zvakasiyana siyana tikuruzevha zvedu hapana kana kuchema Ehe. kwemoto Ehe. mhuka dzakasungunuka Ehe. vari kufamba vachida kuona mhuka uri- unodzora kuona. anyway yeah yeah dziri free Mm. vanhu havachaiti zvekubata mhuka nemusungo hakuna hakuna vanhu vakakwanisa kudzidza vakazwa kukosha kwemhuka kwemhuka yeah. nenzvimbo yavanenge vachigara kuchengetedza nharaunda yeah. yavari kugara yavagere zvipfuyo hazvichatamburiwo chikafu bcause ah. ndo chinhu chakatikoshera munzvimbo kuchengetedza nzvimbo yedu vanouya vaida kuonawo nzvimbo yedu vanoona unodadawo nenzvimbo yako yeah. ah, mashoko amadaro aya ka mabvumandinhikire mandibaya chaipo chaipo eh, zvinotendwa takamboverenga mapepa mazuva apfuura ayo achiti kutanga kwecovid kwe hakuna akamboenda achinoba kana kunoteya mhuka nekuuraya zvino tinozvitenda asi handione eh, vanhu vachitenda vanhu vemumaruva vagere munharaunda dzehwangi vachitendwa kuti aiwa tiri kutendai vari kutenda venational parks munozvionawo seimi kuti vanhu vomumaruwa tiri kusiiwa tisingatendwi kuti hatina kumboendawo tichino nenzara yedu tinoswera nayo ya hatisi kumboenda tichinovhima ipapo ndipo ndaiti vanhu vakatikomberedza vaonewo kuti eh. tiri kunzwisisa dzidziso yavari kuita vanofanirwa kuzodzokawo vachititenda kuti a ah, because ukasatendwa hauzi chandiri kuita chakanaka here kai chakashata but vakadzoka vakaudza kuti ah, a nharaunda inoi eh? tinokutendai nekuchengetedza kwamaita because mhuka dzatinochengeta ndidzo mhuka zvekare dzinouya dzichionekwa nevamwe vanenge vabva nzvimbo dziri kure stereki ndomhuka dzavanenge vachifambira saka isusu tiri kutorawo nzvimbo yedu senharaunda vanhu vari mumaruwa kuchengetedza mhuka idzodzo kuti vanouya vachidziona vanodzionerawo padhuze aiwa ah, tikapisa moto mhuka idzo dzinotiza dzikaenda kure kuti munhu achienda anodziona hazvichaita plus kuchengetedzawo sora kwatee tichiita kunopawo kuti mhuka dzive dzakasungunuka kugara munzvimbo matiri kwete kuti dzikangoona munhu dzakutiza zvinobatsirawo vanhu vazodziona kuti vanodzionawo pachena ehe havachaiti ah, mabva mabaya didini mukangwa nekuti Ah, it's that mazuva ka moziva ndati kana kuti mavhiki matatu mm-hmm. asi ndanomboda nzura kana nyama asi ndaona ka ka mara uko eh. padhuze dhuze apo mara idzo ngatidzo mara idzo asi ndandina kana kuti mbuti nditombofunga nokuti ndine nhumba yenyama aiwa tine tine nzara dzedu asi tinoti aiwa chikakosha kuchengeta mhuka nzara yako inzara yako inhamo yako iyo asi zvichengetwa zvichengetwa zvekare ndoda kuti ndoone mm. machiefs edu masabhuku edu nenzvimbo yavari kutora vari kukwanisa kutidzidzisa kuti chengetedzai mhuka chengetedzai miti because pane vaida kumbopisa pisa vachiita zvemarasha vaiva but takazokwanisa kubatsirikawo nenharaunda tikati ngatichengetedzei miti yedu because ndo inotigadzirirawo matendere tichionawo shiri mhukawo dzinouya dzichiwana mumvuri ehe soka ndichitaura nyaya iyoyo ka mabva ndiyeuchidza rimwe eh, gore ndiri pano pamusha mukunzwa zvekuti tsiyo tsiyo ngo hameno kuti makamera enyu anozvibata here zvinoti tsiyo tsiyo eh, ishiri idzo ishiri idzo rimwe gore eh, zvikomana zvaiuya pano apa zvichimbobata bata mabasa ndekuuya dzichita hanga dzepano njiva dzepano dzakapusa toda kumbodzidambura nerekeni eh. ndikati aiwa vakomana zvamunoona tichidzipa mvura nechikafu nei nei tichipa shiri dzesango zvine tine chinangwa nadzo kuti dziuye dzoita matendere muno mese makazara matendere eshiri chokwadi ndosavakuru vakati kuwanda kwakanaka ehe because dzidziso yamakaya nayo yeah, yeah. pane umwe anga asingaizivi but ichitarisai muone ikozvo pese pauri unenge uchingonzwa toiti mimhanzi yemusango pauri pese unenge uchingonzwa tsiyo tsiyo tsiyo shiri dzakasungunuka dziri kumwa mvura ah, padzada kudya dziri kudya kuburikidza nemi makauya mukadzidzisa ndosaka tiri kuti kana matidzidzisa mm. zvakakosha kuzodzoka sezvamaita izvo muchitenda kuti dzakuchengetedzeka nesuwo tokutendai yeah. norunzviso because zvamadzidzisa inini ndichanodzidzisawo yeah. mwana wangu yeah, yeah. mwana wangu achadzidzisawo panext toiti ah yeah. baba wangu vanga achiri sarove shiridzi dzakanakira zvakadaro yeah.
tingade kudya hedu yeah, yeah but pane dzimwe nguva dzekuti ufanirwa kuchengeta yeah. kuitira vasingadzizivi yeah. vauye vaonewo zvinopawo upfumi munyika medu yeah. kuuya kwavaita yeah. tinobhenefita zvinhu zvakawanda yeah. vanouyawo nedzidziso vanouya yeah. vachisiyawo mari dzekune dzimwe nyika yeah. ikonomi iri kutokura neushamwari huri kutokurawo nedzimwe yeah. nyika tiri panyaya iyoyo tiri kubva taenda nenyaya yekudzidzisana vanhu kuti kunoku vanofunga kuti eh, mafoni akanaka aya mamunoti mamuno atiko mazii paura yemafoni eningi eh, eh, eh, nharembozha hombe dziya vari kudoma chanhu chavasingazivi chandiri kudzidzisa vanhu eh, kamera mo ndakamudzidzisa kuti fone haizivi kuswera uri pawhatsapp chokwadi torawo mapicture ah, eh, eshiri emiti echii nechii tine vanhu vanonzi manature lovers chokwadi vari havana kukwanisa kufamba nenyaya yecovid zvino vakaona mapicture yayo zvatogutsa meso zvagutsa pfungwa vanoiti iyo therapy yekuona zvisikwa zvaMwari. Saka ukatotora mapikicha iyayo ukavanyora kuti aiwa zvaitwa nangana, vanotokwanisa kutokubhadhara nekutotora nefoni iyoyo, foni tsange WhatsApp yekuita makuva zvino eh, vanoti macontent creator Zvino kumaruwa hatina macontent ekuti vanhu tizive kuti eh, svosve chairo kuno masvosve kunogwa anonakidza ndikutaure one example iri fani unofunga unotoseka nekuti zuva rehwange rinopisa zvino masvosve kuno kwanofamba chidaiwa azvidaiwa nekupisa kwedu ukabata foni inotaura kuti can take pictures nekuti its too hot zvino ukaita macontent creation achitaura zvese zvekuti eh, masvosve ekuno anofaata azviizvi they actually know kuti ah you actually taking to your thinking yazvo kufunga kwako kwazove kusvika paku kuziva uchipukana naizvadafamba so information iyo vamwe vanoda kutoizivawo asi tinoiona kunge isina basa zvino zvatinoona kunge tisina basa zvisina basa izvozvo kune vamwe ka igutsa meso igutsa meso chokwadi shiri dzine matendere dzine machichi kuna vanoti matrepi camera bairirai bairirai muchitiudzawo kuti aiwa zvatisiri kufamba negovhidi chitiudzaiwo zvamuri kuona ikoko zvino intaneti yavo ichi e, musarura ude kuti ita sei tivese tione unokwanisa kushambadza pawada pauri
Zvino tinotenda neizvozvo zvidiki. Zvino zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara zvakachema kuti ah, nyika yaipa, nyika yeZimbabwe yaipa. Aiwa, isi tiri nyika yakanaka. Mazviona amene maonero akasiyana. Mazviona tiri kudhizaina mabhenji edu aya. Mazviona tiri kudhizaina wakasungunuka, ewasungunuka, tiri kuvaka majirafi edu, tiri kuzvidai dai. tikuzvirimira chikafu wazviona hatinawo kuti dhora tinotsvagei saka tiri kuti aiwa ka dhora racho manje roro rinouya kuburikidza nekuchengetedza atetiita zvinhu zvedu chinhu chatagadzira tikachisa apa achachifarirawo indo chitoro picha ndochitumira zvandachitumira achaporu kutenda eh. ah, ichi ndinozoona ah, effort kana ngo kuti kuti tenda kutora pikicha ikoko chokwadi eh asi tiri kuti kikina tiri kutenda zvikuru tayambutswa eh vanhu takapona mu covid eh zvoe chiri kuya hayo basi tichinge zvave nani eh rudzidziso rwedu maruwa muno ruri kuenda ruchienda mberi ruchienda mberi eh ma problems atinowana ne ma challenge atinowana tiri kuawana mawee ekuzvinzvengeswa nekuzvigona kuzvikunda nekuti covid yakatibatsira kwavanoti kureflecta kutarisa kuti aiwa izvizvi ngatichinjei mafambiro aya timboita manyowani nekuti takawana nguva yekumbodzoka kumashure nekufunga kuti aiwa zvimwe zvatinonyanya kuda zvinhu ka atichizvida actually tinongoda zvinhu zvatinokwanisa anoti ikotanhadza unoita sei dzaunosvikira adzitsenga zvaunoita sei adzitsenga zvaunokwanisa kumedza mhm. saka ndo zvatakadzidza munguva yecovid kuti aiwa chingoita tudiki twaunogona ukaita zvihombe hombe uchizvikumba zvinokukunda zvekare ndoda kutenda tisati tapedza vanhu vemuluvangwe yeah. e, hatisati tambonzwa kuti paita poaching munzvimbo yemuluvangwe togona kutonzwa kuti kwaita poaching kumwe kumwe yeah. but senharaunda yeruvangwe hakuna aiwa tiri kuchengetedza mhuka dzedu yeah dzirikuwanikataona chii nhasi zve nhasi pane nzou dzadziri padhuze dzichiratidza dzakasungunuka hadzina kana kuvhunduka kuti vanhu vasvika dzakasungunuka yeah. hadzisi kana kumboti pana patogona kushutwa yeah. yeah. Ah. kana dzakasungunuka ah. ukangopinda musango shiri inoita sonzi yeah. chakumhara yeah. dzakasungunuka ndo zvatongoda yeah. titi zvipukanana zvese zvifare zvifare yeah. because mweya watofema mumwe yeah. chete yeah. yeah. saka tifanirwa kuva friendly yeah. nezvinhu zvedu kwete kuti mhuka ikationa yotiza ko crime tinomunzwa vanhu vanoita aiwa ndozvinomaazvoka tinototendawo futi vanhu vari kugara zvakanaka hakuna ari kunzi ngana atendanidza nhingi atendanidza nhingi vatemana aiwa ndopatinotendawo nharaunda kusungunuka kuti namo iriko chero vaenzi vakauya mozaiti nzvimbo inoshanya vaenzi handiti haidi tive nemarekodhi akaipa hazviko kuno but kunoku manje yeah. ukashanya yeah. tinotofarawo kuti yeah. wauya kuzoonawo zvatiri kuita thats why tiri kuedza nepese patogona kuti tiunganidze zvinhu zvedu yeah. yeah. zve panzvimbo one yeah. paanouya vaona tobvapo topinda musango yeah. tonoti ah dzimwe mhuka dzatisingakwanisi kuchengeta yeah. padhuze idzi dzionai mhukawo dzofara dzichivaona hadzimbotizi shiri murungodziona kuti dzakatosungunuka yeah. ndochunhu chekuti chinenge chichibhururuka chinotemba kubhururuka ka eh. but now chiri friendly chiri kusungunuka chiri kumwa mvura padhuze newe chobhururuka chonomhara pa eh. iwe unosungunukawo kuti ah, ukaona chiri chidai so kuraita hakuna poching haiko vanhu vakasungunuka ukaona panogara vanhu vachisumukira naiozvo zvipuka zvesango zvinosumukira ndizvozvo mazviona mhm.
zvinhu tinogara tichidyidzana nenzou even shuba muno dzirimo dzirimo asi mambonzwa tichitotiza tichikwira mumuti totiza shumba kwete tinoitiwo zvairi kudai rutsvaga nyama kana yaida yadai wazviona hatingati nekuti shumba yawanikwa munhu aroteredza miri aiwka kana ah, kuiuraya eh, ah, aiwa tiri munzvimbo madzo endi tikasagaramo futi vanoda kushanya havakwanisi kushanya havana pekusvikira eh. that's why tiri kuedza kuvakiridza musha wedu kuti pavanouya vanoona musha wakanaka yeah. wonyatsozorora kana wakubuda wakunoona mhuka yeah. wodzoka zvekare weinjoy environment yepauri wobuda unoona mhuka wodzoka wakasungunuka security yakasungunuka yeah. kuchengetedzwa yeah. hatina kana kumbonzi pabiwa yeah. kana anything chemunhu pakasungunuka zvokuti ende vanhu vemuno vane shungu chaidzo chaidzo yeah. dzekuti vanhu vauyewo vashanye vachionana nevanhu mm -hmm. vachitenda chokwadi eh, tichipedzisa zvedu mashoko edu tokutenda chingoitai ka kapanoramic view zvenyu muchingotenderera zvenyu kuti a ah, maruva eningi e eh, wange akanaka e eh, kumaruzevha uyai vanhu mufarire kumisha mungoita atu isisi tozoonana nerimwe gore muchivaratidza shiridzo hadzidzi dai dziba dzinouya dzega mm. Roll. Tiri kushaura kubackground yanga.